көрсүбэтэх ыраатта бүгүн дьэ оҕобун табаарыспын арыт ардыгар сүбэлиир амалыыр настаабынньыкпын да диэххэ сөптүү холобура киһи олоҕор сааһынан туох онно Мэ Хаҥалас чулуу ыччатын, толоон тухары активнай позициялаах дьиэ кэргэн амарах аҕатын, тапталаах кэргэнин Михаил Охлопковы Директик билиэн бүгүҥҥү биэриибэр ыҥырдым. Оннуттан бүгүн итэҕэл тула олус интэриэһинэй убаастанар убайдары ыҥыран Миша бүгүн интервью боҕотун ыллын, ол туһунан эмиэ кыратык кэпсэтиэхпит. Оннуттан саҕалыахха. Уопсайынан туох диэн эн биһи ханна билсииппитий? Эн өйдүүгүн да? Эн биһи буоллаҕына бу билигин өйдөөтөхпүнэ үчүгэй баҕайы Майаҕа оскуолаҕа боростуой оскуола убаха ол оскуолаттан биллэр бу үчүгэй өйдөөх санаалаах дьоннор улааппыттара куһаҕан санаалаах дьоннор улааталлар диэн эппиппин ол эрэн бу киэҥ эйгэҕэ биллибит дьоннор тахсыбыттара биир кып кыра оскуолаттан он бес эрэ сыл иһигэр уонна уонна оннук оннук иитиилээх оскуолаҕа билсибиппит бу холобура оскуолайан үөрэммитин бу оскуолаҕа майа билиҥҥи баһылыга Алексей Неустроев үөрэммитэ бу оскуолаҕа бу саха тыынын киэҥ айгыҕа таһаарбыт джида бу саас устар Гососев үөрэммитэ бу оскуолаҕа Валентин Макаров үөрэммитэ бу саха сирин биир биир тутаах артыыспыт

Ону мин тугу наһаа өйдүүбүн биир момент эн ытаабыккын иннинэ ата били арай лекционнай кылааска үөһээҥи туохха олорор этин аанаттатыгар киирэн барамын дьэ олор бүгүн кружок э бэлэмнэ хаалабыт Миша Миша Хлопков хаалаар иннин

элбэх туттар эйгэтин кэҥэтэр. Ол иһин олус үчүгэй оскуола дьигинен. Ити уонна бу ити квеҥҥа элбэх паайы бу бандьыыт өттүн батыһа сылай оҕолору сыалай теким э, Гаврил барды. Ылай оннук оҕолору сунтаарга мунньан сыалай команда оңорорды. Олорун билин этэҥҥэ үчүй баайда киһи болан. Оннук оҕо булар холбура кеннер этиккетах өттүн батыһаннар хайдах дьон буолара биллибэт буоллаҕа дии. Гавриил бэйэтэ оскуола директора. Бэйэтэ билигин оскуола директора. Туох это, физрук это туох это диир урут. Күн билбэппин. Урут оннук атын оҕолсуохтаҕата билин. Оччолорго руководитель даанан директор буотаҕа этэ. Директор буотаҕа этэ. Онтон кэлин директор буолбута. Оннук үлдьэн ол кэнниттэн сөп бэрэсэдэтэл буолбутум. Саха кылын. Хас сыл бэрэсэдэтэл Хас сыл Биэт төрт ту биэс тыһыл. Онтон хажаммыт бу табаарсым кыта Колесова понялын студ лига нарыябыт.

Терием баран күүс, олох күүскэ. Билим буолар да? Билим буолбат а. Барта де биһиги олорбут школларбыт биһиги бу командабыт билин уже улаатаннар саҥа таһымы саҥа таһымы таххаллар онтон бу кадыр бу көндө үөскээн халар Отой бұл көндө үөскээһинигэр холура токуйдаан көрдөхө бэрсээдэр быһытынан үлэҕит киэнигэр ханна эмиэ Хүтэ үчүгдүк үлэ барбатаҕыттан буолуон сөп буолла. Оскуола оскуола чааһыгар оскуолаҕа оҕолор оннук эйгэ мөлтөөбүтү булу. Тоҕо диэтим период була дим уклон период аха. Уклон буллаана бу үгүс үлэ студенческий лига бараабыта. Кини кини оннооҕор тиийэ НВК көрдөрө бууппут. Студ лиганы. НВК тиийэ көрдөрө бууппут ол иһин престижлаатан хаабыта ол иһин быккаддыр бу тоқ өскөн хаабыта.

Ол эрэн ити хаста аһыл сынньалаҥ буолла, билигин төттөрү эргиллэн кэлиэхтээх дьаһаныбын. Ти сынньалаҥ кэнтэн дьоннор айннан баран эмиэ дьон күлүөн баҕарар, дьон дьиннээх атмосфераны учуостуйдуон баҕарар. Бу бу сыалай кытсы бары тобустулуруого, бары биир тэҥэ күлэннэр энергия бэдаххар. Киһи санаға турар киһи ынырык элбэх энергияны ылар. Ал залга олорор да киһи буолуох на неделю На две недели, э, на месяц. Как, как минимум. Дии. Онтон кэрэмэни санаатаххын мин биэс сылбын бэлэхтээтээмни кэрэмэҥҥэ. Олор оҕолору бүтэрин, хайаабыттарын үрдүнээн ону наһаа үчүгэй били олох онон эрэ олордоҕум дии. Ону Ты ырахан периодтарин бааллар это дехолор барда кыргыттар, онна ен хоготок уол колор хайдах атайын баяхан. Бастан хайдах ощущает диритигини там

Биһиги манна тохта сценарий хо Миша андык диэн хаҥырыахтаахын, быкентин маннык диэхтээххин, ии диэн хо тууда кэссэппэтахпыт. Никита камераны холбоото, спокойно үөрэ-үөрэ олорор, биһи манна кэссе-көстө олоробут диэбит курдук. Просто биһи кинилэргэ биһиги били киһи сайдыыга маннык үчүгэй баары сүүрэ көтө сылдьар дьоннор Маннык уоскуйан, олорон, кэпсэтэн, итиргэ ылы чэй иһэ олорон кэпсэтэр бириэмэ оһох диэн. Кэрэмэннэрбин көрсөтөм, дьаһай ыраатта оҕолорбун, например, ону ааска наадыйабын, диэн фотосессияҕа ыҥыраммын, повод, повод оҥороммун, онно көрсөн ааспытым диэн курдук. Чэ, эйигин эмиэ бииргэ уже чүөп баай көрсөрбүт элбээтэ. Ону но били туох буллаҕа дии, туох диэххэ сөбүй, одойдиохтукутун наада, көрөөччүлэр инниин да туох да манна оҥоһуу, туох по сценарию буолбатах, хайдах хатанарынан диэбит курдук. Онуттан Онон наһаа үөрүөм этэ, холорунду көрсөөнү кэпсэтэргит буоллар. Баҕар бэйэҕи хайдах форматын толкуйдаар диэн этэбин һэп. Оннуттан дьиэ кэргэнин туһунан хаһан ыал буолбуккуннуй, кими хас оҕолооххунуй? Туохха дьиэ кэргэн хаһан ыал буолбуппун сүбэ биэспэт дуу? Бу бииргэ ийдэр туохпун кыспын кэргэн ылбытым. Биир кабинетка утары столголор буолбут. Утары столга хас да үллээн баран бу хас да үллээппит, онтон армия баран кэлбитим. Онтон кэлэн баран көрбүтүм, арай тупсан хаалбыт. Хаддыр сыһыны атах баабылын халлара. Хаддыр олох хайыппын баардым. Таптаатаҕым дин. Өбүлэн олох ылыхпын баардым. Онтон хаян таптахан бил Саша Антоева ден эмиэ туох бэйэтэ лидер болла ден. Лидер, дьэ вот икки лидердерге чахалыра, ну маннык тугу хайдаҕай дьэ дьиэгерге сыһыаныгар. дьиэ кэргэн сыһыаныгар олорор лидерскай туохха дьиэ кэргэҥҥэ икки киһи лидер хайаха хаһыптыһыохту иккиэн толору хаһыппыла таптаах обычно маны пытта хаарар киһиэхэ хаарбат киһини толоруохтаах эн дьичилебэтэ билэн турар билэн турар сыһыаҥҥа үлэ наада боллаа ди бэйэ бэйэ сыһыаҥҥа күүскэ үллиэххэ наада хайар өттүөр бэринээн хайар өттүөр истээн бу компромисска баран аха былаан оҥостоон бу маннык маннык диэн бастаан маныгыныахха онтон маныгыныахпыт диэн билэн турар хас бирдии ыалга

холобура тыгын дархан даҕаны кэргэн эмиэ кинигэ эмиэ ааҕыллан ахтыллан ылар онуттан иһин биир көрүү атын буллаҕа дии биһиги буллаҕына холобура икки киһи көрүүтэ дьахтар көрөөт уонна эр киһи көрүүтэ эр киһи биирдик көрөр дьахтар биирдик көрөр ол дьахтар көрөрүн эр киһи өссө ылан маннык тэҥҥэ көрдөххүнэ олох атын ураты көстүү болар буоллаҕа дии ол иһин сатабылга быдан табыллыан сөп. Ол иһин дьахтаргын истэр буллаххына, бу кини тугу аһынарын көрөн истэр боҕун сөбүлэһэн, тоҕо эрэ атын тахсыан сөп. Билим болото сири дүннү көрүйэтибит, онну манна бу... Хайдаҕа мискэ баар, дубака сырыһыллада бастаан били Турцияга кыстыы бар бүккүтте. О бэйбит то бу Саша ми элбэх байтык бу тохтиха сири дүннү керьер путешествуйдур была дит. Бразилиянан. Мин мин ноборот инникке хажуат этим. Кини историк бу табе. Кини историк. Бо бо исиһиттен интервью. Мин бу тута Россия регион жибдим. Онтон ол Турцияҕа үөрэнэ үөрэнэ барбытым. Туохха сайтынан грант тугун толороммун үөрэххэ киирбитим. Карабюкский университетка. Онно баран тюркология диэҥҥэ киирбитим дигинэн. Оны тыбай да барайхай ним Саша мен алехте. Давай барайхай ним боллага ди. Тиен оҕобут биир ыйдааҕар иккис оҕобут төрөөбүтэ мин бастаан бараммын онно олорбутум кэргэним хат онтон төрөөбүтэ төрөөбүтүгэр кэлбитим онно барылын ама биир ыйынан бардахпыт онтон үөрнэ чубатыга ордохпутуна коронавирус саҕалан хаалбыта университеппыт сабыллан хаалбыта турцияҕа олус күүскэ кимэн киирбитэ ол иһин вывозной рейсынан

Бу кэргэн ылан бараҥҥын олох атын олоху киирэ аламын бу. Били астаан өлсө сылдьарга эгин атын олох атын бу Антон Антон дьэ бу таптаһыыга бу биир туохха халыпка киирэн бараҥҥын тэҥҥэ улаатаҕын. Оны бэйэбэни үөрэтии болар манаһы. Били UFC көрөм. UFC киирэн бараннар сразу куһан киирэн барбаттан бетта.

Иһин биир улаата улаатан иһэн тэҥҥэ. Таки оххон хайаан диэбиккэ ылы давай кырдьык эн жена ненавистниккын да того тоҕо динди кэргитен таһаардылары хололура иди тугун кэсэтиэхара Оты мин те сонуннарын үксүн аагамын хөп. Били Эн олох эрдэттен инник ханаан наары чөбөт. Итиник этэспитим. Итиник боло диэмин хөп. Каддак кэтэһим да итиник болон сөптен ана бар бу. Ханнык баҕар сонун хөп ити саха сирер бар олус улахан проблема диханыбын.

хайдах маннык буолар диир пост таһарылар дьон бөһөрүйэр бу мэхээсте сүөһү оннук маннык та бары хуриялар үөхтүлэр онто мин бэйэм жиннякпын кепсибин бу маннык туох боло диэмин бу кини миигин үөхпүтэ онна бу мин ийэбин үөхпүтэ мин чиэспин таарыйда диэн баран онто же бары миин көмүс кэһэннэр ол киһини көмүс хаайын үөҕэн киирэн бараллар эти олоххо бар түгэн Отон холобура чэ бу пабликтар эн тускунан бу же эргитен таһаараннар гыммыттарын киноны тугу туһаналлар мен өйдө просто блин дьон олус интриганы кэтэһэжэр булан хаалбыт эти мин бу саңарбыт видеом олус күүскэ олус күүскэ булар тэби хенчитинче просмотр боллар бир хаңарбытым бэм сырынса бэм ханаамыттан ону то эти таргатар дьоннор сөпсүһэр дьоннор тақапыттыра меха олус элбэх ки сөпсүһэр ки хүрүбүтэ мен онно холобура те стриптиз үнкүүнү утарбатаҕым бар киирен сырынса көрөрүн

Та, уник диэн тылбаастыр. Ону мин конкретно ол бу таҥас нөҥүө бу таккан сыанаҕа бара көрөн турдахтарына чиэстэрин бочуоттарын түһэн биэрэллэрин эттэҕим диэн. Аһаа. Ээ бу саха диэн ааттаах норуоту дьаһалдьаҕыт уонна билим бу сиргэ-дойдуга баранныбыт диэн бу видеонан. Онно кырдьаҕас эмээххин баар. Таҥас нөҥүө шеска туран э, хайыр. Э, Хабара ньиэгэ- көрбүккүт ньиэгэ- буолуо? аха, Онтон өссө кыыс кыыһы буллаҕына бу э, туох диэххэ бу кистээбэххэ раком туруоран баран таҥас нөҥүө кыарар диэн хөрбүт. Аахпытым. Ту атын тыл хуох уонна. Тоһоох. Уонна өссө биир эмиэ өссө өссө куһаҕан видео бар ону мин таһарбатаҕым өссө ону эттэҕим ди бу сиэрэ утуому холбуһыы майга диэтаҕым ди ити кыста бэҕэт ити ити видеоҕа уллубут кыргыттар кыбыстахтаахха диэбитим ата видеоҕам һэрэйдэрэ көстө бэрэ дэтэ һэрэйдэрин көрдөрбөтөҕүм ха а эн көрдөрбөтөҕүм мен көрдөрбөтөҕүм сирэйдэрин сирэйдэрин көстөр Кимнээх буоллар биллэр буолла дии. Очо кимир оҕото кимер туга диэн Кимир оҕото кимир эбээтэ буоллаҕа дии ол. Дьиннэхтии. Ону ожиктаҕана. Ону ону утарамыттаҕым дии. Бу сыыһа быһыыма келген. Ону миин хайып хаптын диэтилэр. Уонна бэйэҕин рекламаланаарыгын дии кудук. Тугу рекламаларыгын Бу рекламалыыны. Мин онно үс түмсүүнү көмүскэспитим. Үс түмсүүнү дьигинэн мин үчүгэй туох диханыбын. Түмсүү диханыбын рәре дьоннор үнтү саҕаран бэлэр. Секта оннук маннык киэбик кудукем.

эр дьон түмсүүтэ буолбута. Ынар элбэх киһи кэлбитэ. Они хотя бы ким эрэйин ватсаабынан инстаграмынан мустуу болар үһү диэн буоллаҕа дьэһэп. Ини уопса энергетика бары эр дьоннор мустаабыттар эһэп. Эке олохпута бидде болбута дии. Онно тиийбитим мен тугу чусуйдааппын дие. Улус күстээх энергетика бар этэ. Оннор күстээх. Мин бу онно тиэмин олох түүм эппэр барыта туран хаалбыта. Олох бу буойунсты мин олох тухха да хотторбот тугу да хотторбот санаалаах үөскэ оннук санаа үөскээбитэ. Ол иһин былыр дьоннор оннук оккоһо бараллар эбит диэхнаабытым. Сэриигэ. Элбэх буоллаххана бу хотторбот санаа үөскүүрөбүт. Ити олохпор бидден их санаа үөскээбитэ. Ону буллааны холубура тип итинник энергетиканы Ил Дархан холубура таққан бараларым быһыта ханньа мен диэбите боллар.

Итинник түмсүү. Билиҥ барытын культураны ааспыкка биир эдьиий үчүгэй баат эппитэ. Барытын күрэхтэһии буолла диир. Олоҥхоҕо күрэхтэһии буолла, олоҥхо э оһуохай күрэхтэһиитэ хайдах ааһар дииллэр. Транска киирии буолбатах, просто культурнай мероприятие күрэхтэһии курдук дииллэр. Бу кэлли кэлэм олоҥхолоро диим, текалар манна дьоннор тиийбэттэр, текиерин түгэнник хайыгылсын. Барта оннук диир. Онну бар онну бар атахтар бар сыыт кыйы буохта маннык били спокойно хаян да баян хаян бу

кэлэн сынньанан киһи бэйэтин билэр кэмэ. Ол онну онну түмсүөххэ сөп. Оттон ыһыаҕа оһох борустуой күҥҥэ киһи түмсүөн сөп. Хайдах баар түмсүөххэ сөп. Киһи элбэх киһи түмүстэҕинэ сөп. Бу киэн нору биир киэн энергетикабыт аппаҕайх. Онтон сүүс киһи муһуннаҕына, сүүс киһи муһан биир санааҕа тиийдэхтэринэ, күстэх энергетика үөскүүр. Ыныр күстэҕин эргиитикэ. Ото холура чимин эрэ ити бэйэбэр бу интервью ула олороммут хеп олжиттарбар этээччип бу манна идея үөскээтэҕинэ олохха киллэрээччибит диэн курдук хеп аны ырытыһан мозговой штурм курдугуна ити этэр туоххун боробалаан көрөргө холура бу чэ бу антон бу тет кабинет бар ди эгди диэн аха ээ бу урук ону ме кепсиахпыт той тергин очолорго бу хугате бар боло индиэн ете ютубка билим була бу сүүс квадрат таахпыт

Мин салгыы тириэрдиэхтэр. Ону бу күннэргэ эмиэ хайаатым. Кэпсэтиэххин диэбин. Тиллэ түслэр да? Аа, тиллэн кэпсэтии, дьоҥҥо кэпсэтии тиийбэт. Оннуттан бу кэпсэттэххэ олус элбэхтэххэр, информация кэлэр, ону итинник кыралаан-хаҕалаан салгыахха сөп диэн. Ити барыта бу барыта ити бу ылбыт информациям барыта түмүллэн иһэр. Аскука кулан хаангыһырыттым кинигэ арылытыгар.

Туох диэн этэ? Үс сыллааҕыта бу үс сыллааҕыта арыллыбытым диэххэ бу саха диэн туохха киирэрбэр өйдөбүлгэ мин билбэт этим. Бу саха эрэ олоробут олоробут олоробут олоробут онно билбэппит. Саха баар да баар баар да баар историята тугу эрэ это история учебника ох барыта история России олоробут олоробут оннук же бүтээхтии буллахпыт. Оны ол Турция баран бараммын же мин атын омукпун. Аны мен туох омукпун диэн болла. Саха диэн кими диэн болла. Биле бүгөлөрüm тухтары вообще диэн үөрэтэн киирэн бардым ол үөрэтээччим олох үнтү иһдьэ киирэ алдым ол онто аһаламмыта арыллам бу ийэ кутум көрдөһөн бу биллэрэн үөрэттэҕим дии өбүгэлэрбин барытын үөрэттим онтон дьэ бу туох эрэ инструмеҥҥа онньуохпун наада диэн буолла ону буолла табаарым алдан рожен бар этэ оны кини хомусчут виртуоз оны киниттэн ураты туора тукуйдуохпун наада диэн анаан барыммын хабархар это наада битти үөрэтэхпин наада битти эп оны ыллым даҕан аҕайах хонугун тахан кэллэ Ханан үөрэммэдин иигэ? Бу ютубта көрөн барамын. Аа, бэйэн. Бэйэ тахан кэллэ. Жара, тахан. Оны оны таххара бит туйан аадым. Киһыллар ааны кэйэн таһарбат. Эн ыллын да билин таһаран дүйскүннөн холубура. Оны бэйде кэлбит эбит тиһан аатым. Ата кем туга уллайыха?

вибрациянан былыр холобура дүҥүрүнэн хабархар ытынан хомус тыаһынан киирэннэр ити билиҥҥи тылынан үгүс күүскэ хайдыбыт медитация диэн тыл медитация киири медитациялааһын олороҕун кулгаахкын муннугун туоххун барытын бу туохтаргын барытын арааран биһаҕын тукуйгун онно бу бэйэҕин эрэ кытта хаалар хаама ыарахан эдэр манныгы араарар энигер ыарахан онугу диэхпинэ да манныгы ону буллаан медитация доктирлер маннык олороҕут дииллэр мин ааҕа жибит мону ити үөрэтэ жибит ону Муннугун медитациялы хатар медитациялыр онно медитациялы хатыр дьоннор ону билэллэр. Муннун тыынын кэтээ дииллэр. Биири эрэ кэтиэхтээххин. Туу да атаны бартын араа миэхтээх. Ону докуйду боругун бара алаганы мен. Тугара хасын ону гынертаакпын, маны маны гынертаакпын. Постоянно бара алаганы өрүүтүн. Аны муннугун кээн хайы бар боккун, тукуйду бар боккун. Отел усыракан. Оны өтө муннун эрэ тыһын истер бартын араа дьоннор о дьоннор медитацияга хайылар оны бэйдерин гытта хаалар, хооток онна кепстеллер.

Ити сэбиэскэй хойуу судула дьаһаныбыт. Олох конкретно эһи боростой дьонгут, кимтен дуратыгы суох, бара биир дьонгут оннук иитиигэ биһи төрөппүттэрбит улааппыттар, биһиэхэ оннук билиини тириэрдибиттэр. Мен төрөппүттэрим алиса булугердан бүт тиир папам. Эн эн үөрөхтээх булуктаахын. Эн үрдүк үрөхтээх булуктаахын. Эн үрдүк үрөх була кимгини? Эбэттэх киһин. Эн киһи уадахын. Кыл диплом битен битим аттан холу. Кыл дипломом. Барта неге рамкадан. Барта рамкадан.

Оройуон ити бириэмэ биэрбэт. Биһиэхэ. Инник система оҥороллор. Биһи духовно сайдарбытыгар бириэмэбит суох. Атын бээн эмиэ холоро мин көрө бөр алааска дьамана бу жакоска тураммыт арбур хаһатаан кэбистебе мин били эн наһаа чүйдө бу манды дьону кытта алтыһаргын бээн бу манды гитаҕар өттүтүгэр арыллыаххын баҕараргын толох кэмэ кэлбитин көрө сылдьабын болону хатаан аны үйэхэ өйдөппөтөхпүн диэнтен бэйэбэт кыһырар буллаам диэ оны тиэмэ дьиэҕэ тугу да токуйдамы кэлин бэйэм эмиэ личностпын онна бэйэм Эме бэйэбин көрдүнэ сылдьым. Мин олох бу манныкпын олох маннык хас мин олохпут тухарым маннык буоллум диэн баран буолбатах дьоннор эме не дииллэр миэҕэ постоянно то онто мантан онно маннык ыстана көтө сылдьаҕын дииллэр биирин дьартан да бүттэҕэ дииллэр механара дил ону буллаана мин маннык өйдөбүллээхпин онно ону ылынабын холобура олоҕум тухары баҕарбат үлэбэр олоҕум тухары үлэлиэм оннугар өлүөхпэр дылы баҕарар дьыалабын көрдүөм диэн Уонна бу баҕара дьылым буллахпына биирдэ дьоҥҥо туһалаах буолуом диэн. Барбыт үлэбэр сүрэҕэлдьии-үрэҕэлдьии баран ол документ туору илиитугар хайыыртахпына мин оны күүскэ бэйэбин биэрбэппин. Мин онтон симэлийэн өлөн киирим. Махтал, махтал. Онно баҕа кыратык хин ханна эрэ хин туһалаабыт буоллахпына. Мин онно хаҕалаан өлөн киирэн барабын. Олох онно баран эрэгин көрбүтүм, олох дууһам онно олох ытаабыта диэн. Аш

бастакы боппурум үөскүүр тоҕо дьонноннаах хаччынас били дьон сыаналыырый диэн үөскээччи мен хайаан да ол миин убастыыллар эбин лексустанахпынар үчэ миин саналылар да үөскээччи испэр аха или туор үшүө квартира дужеду иккиһинэн була холор маннык биле асыка я ханаабын эптим дии аҕыйах дьоннор бааллар маннык многофункциональнай холобура боросуйдук эттэхэ да бу эн

Кини бу миэхэ сүбэлии турар киһим, мин баҕарар олохпунан олорор дай. Кырдьыктыы итиспит дьоннор хаһан инитиэбэттэр. Кытаат, Миша, боровала, предпринимателлэр аска манна Афанасий Павлович кэлэ дьэмпитэ диир. Кытаатын боровала, бэйэҕин сүбэлии дьарыккынан дьарыгын онтугар кэлигин эһиэхэ бэйэтэ дохуоту улаатыа диир холобур. Хайыннаран иһин, түһүү тахсыы хаһан баҕар баар тостуман, холобур ник сүбэлииллэр дии. Онтон хитиспэтэх тэрилтэҕэ биир эрэ тэрилтэҕэ олохторун тоттуру тойго сытыр биир тэрилтэ турар дьоннор инник сүбэлииллэригэр

Олоробун унуттубу биһэн сылынан пенсия тақым, унутту дьоҥҥо тохтуһалаан оҥороҕун холубура. Бу эн күскэ баҕаран үлэлгинен бидde тухалаан оҥорон ба. Ону курдук. Ол иһин холобура күндү көрөөчүлэр бэйэҕит эми эгди сайдыы дьиэтэ холобура биһи маны шөбат гүләли олоробут бастыкы интервью биэрбит доҕорум бу өйөбүл буолар киһим дархан боотор ойун бу манна биир кабинетка дьоннор үчүй баатык хайыр

пока куоракка даҕаны, дэриэбинэҕэ даҕаны сэттэттэн үлэлиир тэрилтэ арылла илигин иһин Олеся Гербалаев аһыыр диэ үкүрдүлэр. Алаадьы даҕаны хаталлара буолла мин кэлиэм этэ оннук маннык этиэн этэр эйгэн маннык хаса да кэлин Миша арай хабарха туоххан иник ыллыы ыллыгын ас буһары баран хатары буол мин ийэ хаччы төрөөм ол бизнеска кэлиэм этэ токуйдаар диэ үкүрдү борсуйда тахана ол иһин дьоннор били сайдыыга олохторун тупсарыыга туруммут дьоннор эрдэ түйэн тураллар магия утура айын аахпыт дьоннор но кинилэргэ хөптөөх били эйгиди манна тэрийэ сатыбын. Олор хасыардаттан үлэн нина кэлэн, сайдан, дьону кытта билсиһэ, на биир суол үлэ дьиэ үлэ дьиэ хартахан на биир дьону талтыһар боха эмиэ били хаҥа возможно көрбөккүн бо ол иһин холобур оттон хатанар буоллаҕына календаргын билиҥ манна көрөн барангын били хос эмиэ туох кэпсээбэт гына ханнык эрэ күнү анаан биһиэхэ онно холобур үчүгэй баатык эйиҥитэ кэлэн манна дьоннор кэпсэтиэхтэрин баҕарар буоллахтарына bir gün anam bir hütte

Дьэ, махтал. Күндү көрөөччүлэр, биһиги оттон бүгүн ситэ-хоро олох толору кэпсэтиибит өссө өссө даҕаны көстөн иһиэхпит, өссө кэпсэтиэхпит, куруук алтыһабыт. Оннуттан баҕар ким эрэ бэйэтэ эйиҥ алтыһыан баҕарыан баҕалаах дьоннор бааллара буолуо дии. Ол дьоннор эмиэ холор интервью биһиги эмиэ эһиэхэ кэлэн көрсүөхпүтүн баҕарабыт диир дьоннор эмиэ баһаалыста миэхэ да хоруйун, Миша да страницатыгар хоруйун комментарийга эмиэ бэйэҕэ туруйаарын биһи эмиэ эрийэн кэлээрин биһи аҕаспыт оннутту Боржникидзе 45 дробь 1 центрга турабыт хэттиттэн киһи бу баччаларга барыгыты араммыт аһаҕас онуттан буоларын курдук бу эгди бол диэн атын дьоллоох кэрэ олох үрдүк тосхоло сайдыы түмсүү дии бииргэ буолуу ол иһин дьоҥҥо күндү көрөөччүбүтү иккиэн бииргэ этиэххэ эгди бол